Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Сегодня 10 марта 2021 года. Таллин говорит по-чувашски. Хаклӑ ентешӗмӗрсемӗр, инҫетри тӑванӑмӑрсемӗр, ҫывӑх ҫыннӑмӑрсемӗр, паллаканӑмӑрсемӗр, эпир хавас сирӗнпе каллех тӗл пулма тата хамӑрӑн шухӑш-туйӑмсемпе паллаштарма. Акӑ ӗнтӗ каллех ҫурхи кунсем ҫитрӗҫ. Сивӗ пулнине пӑхмасӑрах хӗвел пире ӑшӑтнӑҫем ӑшӑтать. Малашне ешӗл курӑкӗ те хӗвел патнелле кармашма тӑсӑлма пуҫлӗ. Кунсем вара вӑрӑмланнӑсемӗр вӑрӑмланса пыраҫҫӗ. Ҫут ҫанталӑк ӑшӑтса пынӑҫемӗн пирӗн кӑмӑлсем, шухӑш-туйӑмсем ҫемҫелсе те, уҫӑлса та пыраҫҫӗ. Дорогие наши постоянные радиослушатели, земляки, живущие вдали, родственники, друзья,

И хочется, чтобы робкие травинки еще быстрее начинали тянуться к солнцу, зацветали первые весенние цветы и украшали нашу жизнь. Темиҫе кунсенчен вара ҫурхи уявсенчен чи пӗлтерӗшли ҫитсе тӑрӗ. Вӑл чӑн илемли тесе каласан та ытлашши пулмасть пуль. Ку, паллах, хӗрарӑмсене чыслакан уяв. Эсир те хӑвӑрӑн ҫывӑххисене саламлама хатӗрлентӗр пуль тесе шансах тӑратпӑр. Эпир сире те ҫирӗп сывлӑх, ҫыннӑрсене чунӑртан, чӗререн уяв ячӗпе саламлатпӑр. Хаклӑ чиперккесем, ҫамрӑксем, аннесем, чӑвашлӑха пурнӑҫ паракансем, малалла талпӑнма пулӑшакансем, аталантаракансем тав сире пурне те. Сирӗн Питӗрсене хурлӑх нихӑҫан та ан пустӑр, чунӑрсем савӑнӑҫлӑ пулччӑр. Ҫуркунне пире пурне те ҫӗнӗлӗхсене кӗтме хавхалантарать. Шанчӑксене ҫӗнӗ вӑй парать. Ҫавӑнпа та малалла уҫӑ кӑмӑлпа пӑхар-ха, телейлӗ пулар. Эпир сирӗн Чӗресенчи уяв туйӑмне пысӑклатас тӗп шухӑшне асра тытса чӑваш кӗвӗ-семӗпе саламласшӑн. Паянхи кӑларӑмри юрӑсем сирӗн валли шӑранаҫҫӗ. Буквально на днях наступил самый красивый, можно сказать, наверное, самый цветочный

Будьте счастливы. Халӗ вара пиртен кӗвӗ семӗ саламӗ йышӑнма ыйтатпӑр. Паянхи кӑларӑмра чӑваш халӑх юррисене юрлама тӗрлӗ юрӑҫсене юрлаттарӑпӑр. Асамлӑ тӑвӗсем пушкӑрт чӑвашсен халӑх юррине Елена Шурту шӑрантарать. А теперь в качестве нашего подарка в честь праздника послушайте народную песню башкирских чуваш. Асамлӑ тӑвӗсем

Паян сире ӑшӑ та кӑмӑллӑ салам сӑмахӗсемпе паллаштарас, савӑнтарас килет. Ҫавӑнпа та сире инҫетрен килнӗ ҫырусемпе паллаштарӑпӑр. Чӑн малтан Крымри тата Севастопольти чӑвашсен ертӳҫин, Чӑваш наци конгресӗ президенчӗн суйланӑ ҫыннин Андрей Васильевич Яковлев саламӗпе паллаштарӑпӑр. Вӑл пире ҫакӑн пек ҫырса янӑ, Савнӑ хӗрарӑмсем! Сире мартӑн саккӑрмӗшӗнче Пӗтӗм тӗнчери хӗрарӑмсен кунӗ ячӗпе чун-чӗререн саламлатӑп. Пирӗн пурнӑҫра чи лайӑххи этемлӗх ҫуррипе ҫыхӑннӑ. Эсир мирлӗ пурӑнатӑр. Ҫывӑх ҫынсемпе тимлӗ пулатӑр, пурнӑҫ паратӑр. Илӗртӳ, ӑслӑлӑх, пурнӑҫ, тӳсӗмлӗхӗ тата оптимизм пула эсир ҫемьери вучаха ӑшшӑн упратӑр. Арҫынсем эсир илемлӗ те тимлӗ пулнипе, ҫӗнӗ ҫитменлӗхсем ҫепӗҫлӗхпе тата ырӑ пулнипе тӗлӗнеҫҫӗ. Ҫак уяв кунӗ пӗтӗм чун-чӗререн ҫирӗп сывлӑх, телей, юрату, вӑрӑм ӗмӗр, ырлӑх тата Сывлӑх сунатӑп, ыранхи куна шанатӑп, иксӗлми шанӑҫ, чун-чӗре тата илемлӗх сунатӑп, тулли энергипе пурнӑҫ сунатӑп. Сирӗн килӗр тулли курка пултӑр, унта канлӗх те, сӑваплӑх та пултӑр. Юратнӑ ҫынсем яланах юнашар пулччӑр,

Халӗ вара сасӑллӑ ҫыру итлеме сӗнетӗп. Ӑна пире Шупашкартан Балтаев Николай Михайлович янӑ. Чӑваш Республикин тава тивӗҫлӗ ӳкерӳҫи, Чӑваш патшалӑх культура тата ӑсталӑх институчӗн доценчӗ, вулпӑрне те саламлать.

Ираида апа, мана ирӗк парсамӑр тархасшӑн, Эстонире пурӑнакан чӑваш хӗрӗсене, хӗрарӑмӗсене тата сана Пӗтӗм тӗнчери хӗрарӑмсен кунӗпе саламламашкӑн. Пире, чӑвашсене, тӑванлӑх туйӑмӗ вӑйлӑ пӗрлештерсе тӑрать. Вӑл пуррипе эпир несӗлсенчен юлнӑ хӑвата ҫухатмастпӑр. Ҫемье ҫирӗплӗхӗнчен йӑх-тӗреклӗхӗ килет. Ҫак яваплӑ, пархатарлӑ ӗҫре хӗрарӑм тӳпи питӗ пысӑк. Эсир хӑвӑрӑн сӑпайлӑхӑрпа, ӗҫченлӗхӗрпе, чӗркенлӗхӗрпе, ытарайми илемӗрпе пуласлӑха тӑватӑр. Эпӗ сире ҫирӗп сывлӑх, иксӗлми телей, вӑрӑм кун-ҫул сунатӑп. Юратупа ӑнлану яланах сирӗнпе ҫӳреччӗр. Тавтапуҫ сана, Ираида аппа, саламлама ирӗк панӑшӗн. Типер ӑнӑҫу. Саламлакан чӑвашсен тава тивӗҫлӗ ӳнерҫи Балтаев Николай Михайлович.

Эстонире пурӑнакан хаклӑ чӑваш пикисем, хӗрарӑмсем, аппасемпе йӑмӑксем. Хӗрарӑмсен уявӗ ячӗпе сирӗн пата Раҫҫей ҫӗршывӗнчи Ульяновск хулинчен хӗрӳллӗ салам яратӑп. Манӑн салам ҫуркуннехи хӗртсе пӑхакан хӗвел пек сирӗн чунӑра ӑшӑттӑр. Савӑнӑҫ та хавхалану кӳтӗр тата малалла тӑрӑшса ӗҫлеме вӑй-хал патӑр. Эсир Инҫетри ҫӗршывра Чӑваш культура обществисем йӗркеленине, тӗрлӗ мероприятисем ирттернине, хамӑр культурӑна аталантарас ӗҫе тӑрӑшса ӗҫленине пӗлетӗп эпӗ. Тӑван ялтан, тӑван ҫӗршывран аякра пурӑнсан та эсир хамӑр атте-анне чӗлхине хисеплетӗр. Авалхи чӑваш чӗлхипе хамӑрӑн хӑйӗн евӗр культурӑна тӗнче ҫине кӑларатӑр, вӗсемпе ытти халӑхсене паллаштаратӑр. Чӑваш Республикинчен инҫетре пурӑнса та ун пек пысӑк та яваплӑ ӗҫ илсе пыма, паллах, пӗртте ҫӑмӑл мар. Анчах чӑваш хӗрарӑмӗсем йывӑрлӑхран хӑрамаҫҫӗ. Ҫавӑнпа манӑн сире пуҫӑма ҫӗре ҫити Тайса тав сӑмахӗ калас килет, хисеплӗ тӑвансем! Мӗнле ҫӗре те пӗр-пӗрин тӗрекӗ, шанчӑкӗ пултӑр. Пӗр-пӗрне пулӑшса тӑрар. Чӑвашсен ӗлӗк-авалхи ниме йӑли пирки манса ан кайӑр. Хӑвӑр ҫумӑра ҫулсерен ҫамрӑксене явӑҫтарса пырӑр. Чӑваш сӑмахне сӳнме ан парӑр, Таллинра та, Нарвӑра та, Пярнура та, ытти ҫӗрте те чӑваш сӑмахӗ ирӗклӗн янӑратӑр. Эсир чӑваш тӗнчин уйрӑлми пайӗ. Сирӗн тӑрӑшуллӑ ӗҫӗр пӗтӗмӗшле чӑваш тӗнчине аталанма пулӑшать. Эсир инҫетре пурӑнатӑр пулсан та чуна ҫывӑх ҫынсем, мӗншӗн тесен эпир пурте чӑвашсем. Пире пӗр чӗлхе тата культура пӗрлештерсе тӑрать. Ҫемье вучахне, тӑван чӗлхене упрас ӗҫ яланах хӗрарӑм ҫинче тытӑнса тӑрать. Эсир те хисеплӗ пикесем тата хӗрарӑмсем, аякри Эстонири чӑваш чӗлхипе культурин управ ҫӳпҫине тирпейлӗн тытса пырӑр. Сире ҫак пархатарлӑ ӗҫре ҫирӗп сывлӑх, иксӗлми вӑй-халӗ, ҫитӗнӳсем, ӑнӑҫусем сунатӑп. Атӑл Юханшывӗ пек вӑрӑм ӗмӗрлӗ пулар. Сирӗн килӗрсенче юратупа килӗшӳ хуҫаланччӑр. Кашни пурӑннӑ кун савӑнӑҫ илсе килтӗр. Телей кашнин чунӗнче ҫӑлкуҫ пек тапса тӑтӑр. Николай Ларионов-Йӗлмел ҫыравҫӑ, Чӑваш Республикин культурӑн тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ Ульяновск хули, Игебинде ҫирӗм пӗрмӗш ҫул. К нам также пришло

дарим от себя всем прекрасным представительницам человечества музыкальное поздравление. Эпир сирӗнпе тепре тӗл пуличчен сыв пулашатпӑр. Черетлӗ кӑларӑм хӑнӑхнӑ вӑхӑтра тухать. Ку кӑларӑма хатӗрлекенӗсем Ираида Захарова тата Ингрид Янс сасӑ режиссерӗ, ертсе пыраканӗ Ираида Захарова.